Авыл кабартмалары каршы алабыз. Ничек кәефләрегез?
Яндырырга әзерме сәхнәне? Без әзер яндырабыз. Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Әлбәттә, без бу фестивальгә эләгүебез белән үзебезнең Зәй районы э, башлыгы Каримов Разиф Галиевичка, Зәй муниципаль районы мәдәният идарәсе җитәкчесе э, Ревина Светлана Юрьевнага һәм үзебезнең директорыбыз Фикрет Рафиковичка бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Әфәрен, әфәрен, кызлар бик матур. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Алга! Кыздырабыз! Ух, хәзер нәрсәдер була.
Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Зәй районының җыелма командасы Авыл кабартмалары! Хэштег Авыл кабартмалары! Яшьләрдән калышмыйбыз!

Күз алдына китерегез, авылда бер әби үзенә ЖК телевизор сатып алган. Алла бирсә, яраткан киноларымны шул телевизордан гына карап утырам әле. Ахирәткә иям, телевизор алган дип ишеттем. Каян ишетә торганнардыр инде, хәзер көн саен җыела башларлар. Диспансеризациядән кайтып киләм. Хирург аякка операция диде, күз, чибаксарга, флюрография, РКБга.
Соң, ахирәткәем, бу бит инде диспансеризация түгел, утилизация булган! Ул галушыңны нәрсәгә дип култык астыңа кыстырып йөрисең? Кичә дә алыштырып киткәннәр ие, яланаяк кайттым. Бүген кина буламы? Була, була.
Күршекәем, сиңа күчтәнәчкә кила ярым прәнник алып килдем. Бәлки әле чәйләр дә куеп эчертерсең.
Расхутланасың калмаган. Бер дә расход түгел, кибеткә кереп, синең исемгә яздырдым да алдым.
Әппәйт минем кесәгә расходы. Ул галушыңы син дә ник култык астыңа кыстырып йөрисең соң? Ишек төбендә бер галош та юк, җүләрмени мин анда калдырырга?
Соңга калмадыммы мин? Кичә дә урыным бик җайсыз булды.
Аягыңда тапочкаң, култык астыңда галошың, нишләп йөрисең соң син? Үземнеке түгел ул, бабайныкы.

Соң моның чаңгысы кая соң? Кая булсын, әсфәлткә ышкыла беткәндер инде.
Нинди чаңгы булсын? Скандинавский йөреш бу! Беләсегез килсә, әле мин фитнеска да йөрим! Пилатес! Гранд-батман! Планка! Моның кайсы кнопкасына басып туктатырга икән?

Ахирәтләрем, ППОл правильное питание, дөрес туклану! Шуңа күрә кич утырырга килгәндә дә кило ярым прәннегеңне күтәреп килгәнең шул инде.
Кешедән көлеп утырасыз, үзегез кабызмаган телевизорга карап утырасыз. Кабызыгыз инде телевизорны! Керүчеләр юк микән дим? Керәселәре килсә дә кералмыйлар, мин ишекне бикләп кердем. Кабызам.

Безнең кебек әбиләрне онытмагыз! Киттек!
Зәй районым авыл кабартмалары командасы жюри әгъзалары бу чыгышка нинди нәтиҗә ясыйсыз? Ришат елмая, Ренат елмая, Җәвит абый, тәбрис! Җәвит абый елмая, һәм инде Айваз, әлбәттә, шулай ук елмая. Һәм ни өчен елмайганны да аңлатып узыйм. Э, Дөресен әйткәндә, э, менә шушы чыгышта халык мәхәббәтен яулаган э, команда сез. Менә чын күңелдән әлеге алкышлардан шуны аңладык. Э, шуңа күрә мин куйдым әлеге э, елмаюны. Һәм аңлатып узасым килә шуны. сезнең юморга менә башында һәм ахырында булган контраст нигезе җитми. Менә сездән күбрәк башыннан ук безнең э, жюри әгъзалары да күрәсен контраст көткәннәрдер. Һәм э, командабызның тулы бер әгъзасы буларак мин дус кызым һәм Дөнюшаны күрәм. Әгәр дә менә шушы образда, ләкин контрастлы рәвештә шаярсагыз, сезнең киләчәктә

Лидер апа ан тавышы ниеп. Рәхмәт. Әфәрин.
Әйе.
Ә, ә...
Лидер апа. Әйе. Ярар. Башланды шундый менә дәртле итеп. Ә тәмамланды ничектер шундый ә, тигез итеп. Менә шул э, соңгы эмоциягә таянып шулай бәя бирдем. Кичерерсез. Аңлашылды, аңлашылды. Э, Ренат, Ренат, мин дә бер ике сүз кыстырыйм әле. Гел

Катнашкан өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт Ришат, Җәвит абый, сездән дәгем берәр сүз.
Мин менә бу ханымнар сәхнәгә чыккач та чыннан да менә авылча Матур, рәхәт, күңелле. Менә үзем дә сезнең яндагы кебек үземне хис итәм, авылдагы кебек. Шуңа күрә менә бу шөгылегезне беркайчан да онытмагыз, югалтмагыз. Сез яшьләргә үрнәк. Әле монда чыкканнар яшьләр, әле сез шулардан калышмыйсыз. Әле бер смайлик, бу бернәрсә түгел. Әле тегесендә, киләсендә Алла боерган булса, әйме, барыбыз да елмаеп тора торган смайликлар куябыз.